kazvai kazvai zita rangu ndinonzi brian chatindo ndiri hebalist kureva chiremba anorapa nezvinomera muvhu e, ndichinga ndiri registered netmpc traditional medical practitioners council of zimbabwe under ministry of health and child care Nhasi pano tiri pamukuyu kana kuti muonde kana kuti pachirungu fig tree iye yeah, yatakaverenga mubhaibheri ichirehwa paya jesu ambotadza kuwana une maonde acho vauomesa nepamwe pawakashandiswa kurapa maronda ndo patiri nhasi uno kuti titi aiwa miti iyi tinayo uye tinoda kuti itibatsirewo mune zvimwe zvinhu zvatiisangana nazvo mukurarama zuva nezuva sati taenda zviri kuchipatara kana kupi asi tiwane zvimwe zvinodii zvinotibatsira e, chekutanga ndoda kuti muti uyu unondinakidza zvikuru tinonetseka nemhopo vamwe vazoti ngaibaiwe ngaiiswe tsanga ngaidii asi muti uyu une mukaka waunoburitsa ringave onde racho rabuda asi pane mukaka unobuda pauri saka ndo chekutanga chaunonakidzira kuti unorapa mhopo semukaka wandangoisa apa woisa pamhopo yako yaitodi yetosa zvisina kuzokanganisa ganda rimwei ndozvimwe zvakunobatsira todzika pamwe pachirwere cheshuga mufunge mashizha iwaya anotoomeswa oita tii hongu panoda kuti utorewo matete sematemhero amunoita muri wamuchitenga kutemha muri wakakwasha mashizha akakwasha saka unotemhwa mashizha matete ekupedzisira uku wotoomeswa mubvuti wozodzurwa zvawo wogona kutoshandiswa semasamba uchibatsira zvirwere zveshuga inova diabetes uchibatsira zvekare unoziva kana taakukura nyange vadiki vacho vanoda kuti vave vasati hanganwa yatinoti memory loss kana pachirungu amnesia unobatsira mufunge mutiwo wakadai kutosvika pane pamwe pokuti munhu ari kurwara nepfungwa unobatsira kugadzika chipfungwa topedza unobatsirawo zvekare pazvirwere zveropa zvingave kushaikwa kweropa kwacho kudya iwo mashizha acho kana iwo maonde acho amunoona makazara masvosve mukati imomo makuda anouya achidya maonde iwayo shiri dzinouya dzichidya maonde iwayo ende vanhu tinogona kuti aripo toadya aripo apo toziva tosadza kuti muti uyu unonaka uyo adii asi anogona kuvhurwa maonde aya oomeswa semaomesera ndingoti tinoita mai mashizha kuitira kuti tizoadya pamberi apa tachengetedza wopedza zvekare muti uyu unobatsira zvirwere zvinonzi kubuda musana kana kuti chimusana kungowadya iwo maonde acho kana mashizha acho topedza zvekare unobatsira kuti mudumbu mufambe zvakanaka munhu ubude kunze zvakanaka unobatsira zvekare zvirwere zvepahuro kungave kushomoka kushoshomeka kwezwi kungave anonzi nepachirungu matansels unobatsira zvekare uye chimwe chinhu chikuru chaanobatsira futi chirwere chekuperwa nemweya chekuzaridzwa chinonzi asma unobatsira zvekare ipapo Topedza zvekare pazvirwere zveganda unogona kutora mashizha iwaya aitwa paudhi yatataura oiswa mafuta munhu odii ozora kana kugeza nawo tobva ipapo unobatsira zvekare zvirwere zveitsvo nokuti itsvo dzikasana zvakanaka ndo dzinogeza karopa yozobuda yaweta handiti ka asi inenge yatosviba saka unobatsira kuti itsvo dzishande zvakadini zvakanaka uyewo dzihwa mufunge tine dzihwa remumhino pane dzihwa remudumbu unobasa zvikara kuti ridini ribude uye ropa racho chairo kana ranzi ropa ishoma kudya maonde iwayo kudya matii emashizha acho zvinodini zvinobatsira saka ndoderara nhasi tambobata muti uyu e, mubatsirikane vanhu vamwari